Yy, helo, Al Hughes ydw i, a dwi mynd i gael y fraint o, o gerdded llwybr arfordir Llŷn yn ych cwmni chi. Dwi wedi'n magu yn yr ardal a dwi am ddangos pa bethau sydd na i'ch denu chi yn bobl leol, yn bobl sydd yn ymweld, yn bobl efallai sydd am ddod draw i Steddfod Llŷn a Geifionydd 2023. A mae'r daith i mi yn mynd i gychwyn yma yn Nhrefor, yn harbwr Trefor, felly mae yna fodd parcio'ch car yn hawdd yn y maes parcio yn y fan yna. Da ni wedyn yn dechrau o'r harbwr hyfryd yma, yr harbwr tu ôl mi fan hyn um, a'r cei. A mae'r llwybr yn cychwyn yn Nhrefor, a da ni'n mynd dra wedyn am yr eifl, felly ffwrdd â ni. Mi fyddai'n siarad ac yn sgwrsio wrth fynd ac yn sôn am wahanol bethau. Ac ie, yeah, nawn ni ddechrau, nawn ni ddechrau o bosib drwy sôn am yr harbwr hyfryd yma y tu ôl i'r harbwr naturiol. Yr harbwr yn bodoli oherwydd y chwarel Uthfaen, y gwaith mawr fel oedd o'n cael ei alw yn Nhrefor. Cerrig Uthfaen yn mynd o'r fan hyn ar draws y byd. Mi oedden nhw'n cael eu defnyddio fel ochrau ar gyfer palmentydd ac ati, felly dyna pam bod yr harbwr yn bodoli ym mhentre Trefor. Ond nid Trefor oedd yr enw. Yr Hendref, yr Hendref oedd enw fan hyn hyd at 1850. O pam Trefor, Aled? Wel, enw rheolwr, rheolwr y chwarel oedd Trefor, ac felly yn 1850, mae rheolwr Chwarel Trefor, y gwaith Uthfaen, yn newid enw'r lle i Trefor. A dyna ni, mae'r hen dre'n mynd a mae Trefor yn cael ei eni. Sa di gallu bod yn waeth, meddyliwch tasai enw fo'n Ned, neu'n Winston, neu Benedict, ond Trefor. Tu ôl i mi, mi welwch chi Garn Fôn, Garn Fôr, Garn Fôr ydi'r mynydd ola yng nghadwyn mynyddoedd yr Eifl, ac ar y mynydd yna mae'r gwaith mawr, y gwaith Uthfaen oeddwn i'n gyfeirio ato fo. Rŵan, mae'r Uthfaen yn fyd enwog. Dim ond o Chwarel Trefor a Chwarel Ael y Craig y gewch chi gerrig cyrlio. Mae 'na gerrig o Chwarel Trefor, o'r gwaith mawr y tu ôl i mi, wedi bod yn y Gemau Olympaidd. A heibio'r mynydd hwnnw, Heibio i Garn Fôr y byddwn ni'n cerdded heddiw, wrth fwynhau wrth gwrs y golygfeydd arbennig iawn, iawn, iawn sydd 'na o arfordir Llŷn. A dwi'n deud Llŷn, wel 'dan ni'n gadael Arfon, deud y gwir. Dyna lle ma' Trefor, a ma' mynyddoedd y Reifl, y gwelwch chi'n fan hyn, ma' mynyddoedd y Reifl yn rhyw fath o giât, yn yn gadwyn o fynyddoedd. Mi gewch chi Garn Fôr, mi gewch chi Garn Ganol, a mi gewch chi Tre'r Ceiri. Felly dyna nhw, rhyw fath o, rhyw fath o giât fawr i mewn i lun ydi Reifl, a mae 'na ni'n sôn mwy amdanyn nhw wrth i'r daith hyfryd yma barhau. A da ni, wel, be, gwta ddeng munud i mewn i'r siwrna, a dwi ddim yn gwybod os da chi'n gweld, ydy'r camera'n gweld, dyna ni, y morlo cynta yn y môr yn fanna yng nghanol y tona, wedi cael gweld y fy morlo cynta a mae o wedi diflannu. Na ni rhywun yn hongian i'w chlaw gwaith mawr Trevor. Na ni y gwaith mawr, chwarael mawr. A'r gribyn garn fôr mynyddoedd yr eifl fel oeddwn i'n sôn, garn ganol a tre'r ceiri di'r pella. Mae modd mynd i dre'r ceiri o'r llwybr da ni'n ei ddilyn peta chi am fynd chydig ymhellach. A tre'r ceiri yn un o'n safleoedd hanesyddol pwysica ni. Pobl wedi bod yn byw ar dre'r ceiri yn fanna ganrif cyn Crist. Mi oeddon nhw yma ymhell i mewn i deyrnasiaid y Rhufeiniaid. Mae yna rhyw bymtheg tu crwn yn o gerig a mae yna amddiffynfeydd a mur o amgylch tre ceiri rhag unrhyw elyn. Mae o'i wir yn lle rhyfeddol un o'n trysorau ni. Fel gwelwch chi mae yn tynnu. Mae yn lwybr sydd yn tynnu felly y cyngor ydy ia, byddwch yn ymwybodol fod na dynfa ond fel bob dim arall pwyll pia hi a mi fydd modd cyrraedd. Hwn ydy llwybr Bwlch yr Eifl. A dyma'r wobr ar ôl dringo Bwlch yr Eifl. Bwr Bwlch a'i ôl troed diwydiannol, fel nes i sôn, llawer iawn o chwareli ithfaen ffordd hyn. Unwaith da chi'n croesi'r copa, waw! Llun yn ei holl ogoniant. Trwy'n porthdyn llaen ar y dde, i lawr yr arfordir y byddwn ni'n i ddilyn. Mi ddo'n ni ar draws wedyn mynydd mawr ac anelog ym Mhen Llŷn. Mynydd Enlli ydy'r un pella un o'ch blaen chi. Mynydd Enlli, mi welwn ni Enlli'n agosach o lawer wrth i'r daith fynd yn ei blaen. A Llŷn yn ei holl ogoniant. Waw! Agor fan hyn, mae rhywun yn gallu gweld llwybr bwlch yr Eifl a'r um, llwybr sydd wedi droedio i gyrraedd y llwybr i lawr tuag at Nant Gwrtheyrn. Mae'r troiad a'r olygfa o'r troiad yn fan hyn. Mae'n olygfa adnabyddus erbyn hyn. Y ffordd i'r nant droelli'r dde ffordd oedd yn cael ei defnyddio ers talwm i, um, i brofi motobeics, i brofi motobeics oherwydd bod y triadau mor dyn a'r ffordd fel ag yr oedd hi. Mi oedd y ffordd yn cael ei brofi, yn defnyddio i brofi uh, motobeics, a dyna ni yn nant i hun oedd ei tanno ni. A chaffi meinir, mwy am gaffi meinir wrth i ni nesau ond nant gwrthau'r ydy'r dyffryn. sydd i islaw. A dyma ni felly yn uh, heulwen y nant. Y tu ôl i mi, mae meddygfa y Dr Carl Claus, y meddyg teulu yn llithfaen, yn y feddygfa tu ôl i mi, neu y feddygfa sydd wedi symud yma bellach o leia, y cafodd y freuddwyd o greu Canolfan Iaith Genedlaethol i sefydlu, a Carl Claus yn 1978 a chriw o'r eraill yn mynd ati i sefydlu yr hen bentre chwarelyddol yn, um, yn ganolfan iaith, yn gymuned fel oeddwn i wedi sôn cyn hynny, a'r teulu ola'n symud o'ma yn 1959, felly'r tai yn fan hyn, y llwybr lawr i'r nant y tu ôl i mi. Welwch chi'r afr y tu ôl i mi fan hyn? Mae'r geifr yma i'w cael yn Nant Gwrtheyrn, da ni wedi pasio rhai ar yr Eifl hefyd. Geifr unigryw. Geifr unigryw sydd mond i'w cael yn fan hyn. Mi welwch chi'r afr y tu ôl i mi, lle mae di wedi mynd. Mae yma'n rhywle, na hi. Mae rhain y rhai ifanc. Mae yna gynllun i'w rheoli nhw ac i gadw trefn ac i cadw nhw'n iach. Mae yna arall yma. Mae rhei hŷn yn anoddach, maen nhw'n gweddu'n berffaith i'r tirwedd mynyddig caregog o'n cwmpas ni, felly mae rhein i'w gweld yn weddol hawdd. Ond ia, mae mae yna siawns dda eich bod chi'n agos iawn at eifr wrth droedio y nant yn aml iawn, felly ia, cadwch eich llygid uh, ar agor i lawr o'r nant, ac o'r fan hyn y byddai'r ithfaen wedi gludo o chwareli nant Gwrtheuon. Mi welwch chi'r inclain, mm, lle mae mis yn y fan yna rwan. Dyna lle fyddai'r ffordd i gael yr ithfaen ar y llongau, mi fydda yna jeti pren yn mynd allan i'r môr a'r llongau wedyn yn cludo'r ithfaen i bedwar ban byd. A mi awn ni mlaen.